Ech hu mer déi akut Frechheet erlaabt, dee vun him proposéierten Top virzestellen, op den Top 1 bezéiungsweise 2 ass e Besoin do, datt mer géifen éieren op eis Aktivitéitsrapporten agoen. Ech mengen éischter net, wéi en anerer Meenung ass, däerf sech äusseren.

Majo, ech erëffnen der emol, wéi gesot d'Aktivitéitsrapporten kënnt Dir Iech duerchliesen. Generell gouf vill geschafft fir de Samsden, wou mer eise groussen Optrëtt hunn. An des Weideren hate mer och eng PK, déi mer d'lescht Woch haten, déi relativ gutt gelaf ass, och wann rtl haaptsächlech eng Chocolate House Reklamm draus geschnidden huet. Fir déi Leit, déi d'Reportage gesinn hunn, déi wësse wouvunner ech schwätzen. Et war bei 6 Prozent. Ah, et war wierklech enorm, jo. Et war de René eng Kéier kuerz gewisen, eriwwer geschnidden op e puer Zwergen Air Schockela. Dat war, dat war zimlech heavy, ne? Ech weess net, wat d'Allusioun war, oder? Nee, ech mengen, dat war net méi.

aus dem normale Programm komm. Ganz, ganz dommeg. Ech kann et net méi drun hunn. Wou mer grad bei der Press sinn, den Top zwee, hu mer eng Pressematdeelung, déi de Soir de Mëtten, oder de Muere, de Mueren, jo, Top een ass den Aktivitéitsrapport, Top zwee hunn ech drageklaakt, d'Pressematdeelung, well ech dat fir ewech wollt maachen. De Mueren ass eng, en éischten Entworf fir eng Pressematdeelung.

Do wollt ech nach e puer Votten erakréien. Da géif ech bieden, datt Der déi Wanterschrift duerchliest an Ären Accord gitt, fir datt dee muer de Mueren erauskam, fir datt dat nach aktivitéitsbezunn huet, Bezuch huet.
Par reply op eng E-Mail, déi de Sven um Samschden, meng ech, geschéckt huet.
Okay, gutt.

Déi nei HW géing sech deemno op 781,13 Euro bezifferen, wat zesummen e Gesamtwäert vun 1.021,13 Euro ass. Ass dat och d'Zomm, iwwert déi mer elo ofstëmmen, 1.021 Euro?
Jo. Okay.
Ech war mir kuerz verwirrt. Doriwwer misse mer ofstëmmen.

Nee, da gi ech bal léiwer ee Switch kafen, well dee muss mer egal wéi enker kafen, an do no enker gi fir erëmmer ze kommen. Präisméisseg kënnt dat zimmlech zesumme. Kanns du direkt een TP-Link Switch amplaz d'Wifi-Kaart do froen. Jo, just mat de Bildschiermer hunn ech nach e bësse Bauchwéi, well déi sou deier sinn. Mee wat ass, sinn déi Bildschiermer speziell géigent eppes, datt déi, datt déi genau déi Volts.

Leen am Budget fest, wat ass deen Autopräis deen s du elo fonnt hues? 781 Euro an 13 Cent fir den Zubehör vum PC ass d'Offer heivunner. Géif ech proposéieren, wéi gesot dat ee Bildschierm 500 Euro déi zwee, dat sinn mat 300 Euro misst ee normalerweis auskommen fir zwee 24 Zoll Displayer ze kréien.

Stëmm dergéint, dann ass dat esou. Ech géif dann éieren op den Topic 4 eriwwergoen, Galer. Gesäit esou aus, wéi wa mir mam Catering Problemer kréien. Schnickert huet dee Weekend e groussen Event a kann net flexibel sinn. Personal, wéi vum Sven gefrot, ass duerch dee groussen Event bei hinnen net méiglech. Bei zwee aner Caterer dat selwecht. Am Ament waarde mer nach op den Devis vun zwee anere Traiteuren. Gemooss um Undrang um Facebook-Event an der knapper nach verbleibender Zäit, fänkt et u kritesch ze ginn, sou datt mer, sou datt ech mer d'Fro stellen, ob mer den Event net verschibe sollen. Ech maachen eng Verschibung, ech gräifen elo einfach an, scho grondsätzlech fir akut Choixen ze maachen. Dat ass ëmmer de Moment, den Datum, dee festgehale gëtt. Den 10 November, dat Dekret, kritt Dir dat?

eppes loune konnten an dat ass dann och nach net geschenkt, dat kënnt nach lénks a riets bäi an dofir mengen ech, datt et elo ufänkt esou deier ze ginn, datt mer dat ni méi op den hallef erakriiten.
Wat e bësse konträr zum Sënn an Zweck vun der ganzer Geleegenheet kléngt.
Mir waren zu mat 800 Euro alleng schon Locatioun vun der Hal her, bass d'Donny nach e Supplément dobäi fänken de Jeu méi kritteg ze ginn. Ech verstinn.
Normalerweis sollt een fir sou eppes zwee Méint Zäit hunn fir e Replan ze maachen, dofir ech gesinn bess also éischter wa mer eppes nächst Joer am éischte Semester géife maachen. Ok, dass si gären thematesch dat selwecht duerchzéien oder? Jo.
Also logistesch ass et fir eis eigentlech scho net méi méiglech, dass et och nëmmen ansatzweis eppes soll erauer wéi 4 Komma 5 Kierchturm.
4,20 Leit, awer mat a 50 Sprache gëtt et souwisou ee staarkt Defizit däerf. Maja eben.
Also et soll am beschte Fall nëmme vun Null opgoen, well wa mer e bësse Suen hänken loossen, ass dat och nach kee Weltennergang méi, wann et awer scho esou enorm ass.

Wann se do eppes anesches nach plange kënnten oder anesch Anerwäitspunkte ginn. Also an dësem Fall, wou mer elo soen, datt mer et net huelen, da soen ech no an da mei de Moien direkt of. Bis elo hu ech nach keng definitiv Bestätegung kritt. Ech hunn eng Bestätegung kritt, datt se reservéiert si fir eis. Dorops hin hunn ech missen e Formulaire ausfëllen, mee op dee Formulaire, deen ech erageschéckt hunn, hunn ech nach keng Äntwert kritt.

Ech kucken enke mol no, ob se mir fir elo en neien Datum ze fannen fir d'nächst Joer an eng Plaz, déi net grad esou exorbitant deier ass. Da proposéieren ech Innen eppes Neies fir déi nächst Partei do. Ech hat der de Mëtteg jo e Link geschéckt. Gesäis, ob déi ze bake sinn, esou Saachen.
Stellunge vir. Jo, ech schaffen zu Drachten, sou do vläch.
Ech ginn eriwwer op den Topic 5, Landeskongress vum Andy, also vun eis, mee den Topic ass vum Andy. Ech wäert en Dënschden de Moien e Reminder-Newsletter un d'Membere maachen, wou e Programmheft dran ass. Da wollt ech vun der Zentrumsekipp nach wëssen, ob vun hirer Säit alles mam Sall gekläert ass? Fragezeichen.

Ma dann hu wollt ech schon direkt beschten ugefueren. Also jo. An Gedrénks hutt der alt dru geduecht? Mam Gedrénks hunn ech geduecht, dass eigentlech wat hei um selwer um Site ass, dat et verbraucht gëtt mat der Zäit. Ass dat genuch do?

Mee doriwwer eraus, ech giff mengen dass den Uschloss ass. Jo, kënnt keen Zell op. Jo, keen Zell och froen op si eis kënnt den e-lan-Uschloss erofleeën mam Internet, een Kabel. Mir hätte gären een Kabeluschloss einfach. Ja, et geet just éi Mio ënne. Jo, et geet drëm, dass de Modell ënne fungiert. Ok.
Dann, ween ass vum Zentrum moies do fir opzespären bezéingsweise opzebauen an eng Prof fir ze schauen?
Okay.

Ok, sinn domadder alleguerten d'Froen, déi pertinent sinn, beäntwert.
Jo, ech géif just nach gären en Opruff maachen, mär déi Saachen nach bis muer eranzeschécken, déi unbedingt an de Programm an an d'Diashow solle kommen. Dat kënnen och roueg sonstig Unträg sinn, well am Moment hu mer reng guer näischt fir ofzestëmmen. Ok.

Dann géif ech éier ons den Top 6 eriwwer goen, ofstelle vun enger Remorque. Den Yvon freet op iert een stéiere géif wann hien seng Remorque bei Pepe a Co ofstelle géif. Am Fall vun engem schnellen Gebrauch kéint des Remorque schnell zur Verfügung gestallt ginn sinn.

Da wär éischtens den CTT Heckersdaff oder Stuff den 5 November vun 14 Auer un, Hal Victor Hugo, zweetens Studentefoire den nächsten den 9 an 10 November an dann nach eng Kéier d'Conversion des Jeunes 2016 Vendredi den 18 November. Just eng kleng Ureegung, Wann een den

Mengs de du kriss déi eng oder aner Stonn, also net vill méi awer nëmmen dass d'Jonk Piraten wéinstens gesinn, hei mir sinn net alleng déi do sinn. Also ech sinn normalerweis een Dag sinn ech do, dat sinn normalerweis. Dass du vläicht just hëllefs beim opriichten an
heiansdo eng Kéier laanscht kucke goen oder sou. Jo dat kann ech maachen.

An hunn ech mol erëm alles ofgekierzt, datt mer null op null iwwerhaapt géife rauskommen, wa mer d'nächst Joer déi maximal Parteifinanzéierung kréien an eeben déi Suen all eraknëppen. Wat nach net sécher ass. Wat nach net sécher ass, voilà. Mee hei wier elo mol de maximalen Montant do. Wat ass dann elo de Stand dovun?

Dat weess de jo. Jo, mee ech wollt se mol mat akalkuléieren. Ok, gutt. Well ech kommen eng Kéier. Warten, soss komme mir en eng Kéier kuerz Zeil fir Zeil duerch. Jo, genau. Also, wéi gesot, d'Bezierker, dat ass dat, wat mer gestëmmt haten, wat d'Bezierksfinanzéierung ass. De Feeler, do muss een awer. De Feeler ass deen, dee mer zu Beideler gestëmmt haten. Gen, jo.
Den Déngen ass awer elo, mir mussen. Hei enke lo ganz konkret, dat hu mer nämlech net mat ofgestëmmt, wien wéi eng Responsabilitéiten huet als Bezierk. Dat heescht, wann zum Beispill e Landeskongress oder een Déngen organiséiert gëtt beim Bezierk, wien do d'Käschten iwwerhëlt a blablabla, well. Dat ass ëmmer den National.
Genau. De Problem ass awer, well den National lo keng Sue méi huet, kann ech lo feelen hei 5, 10.000 Euro fir déi Saache mat Alcool ze kalkuléieren. Mee dach beim Verdeelerschlëssel, also do mécht ech mech, wann ech mech verleien, mee beim Verdeelerschlëssel hu mer dach.

Stad duerchkréien, fir dat mer dat iergendwéi esou dann 2017, éischte Januar genau ufänken oder iergendwéi, oder? Schreiwe sollt se jo Antrag, bis mer et da ginn. Well wann ech elo réckwierkend, ass alles, muss mer och vun, ass eis Keess och net méi ganz gesond, wa mer dat réckwierkend un de Bezierker mussen iwwerweisen. Du denks jo un déi puer Dausend Euro vun eise Punkten, oder?

Dat wier dann deen Deel, wou mer, wou ech all déi Budgetssaachen opgeschriwwen, fir Grafik, Printsaachen an alles. Mee dat si lo, soe mer emol, 15.000 Euro fir den National. Dat ass elo net esou vill direkt, wa mer och déi ganz Gemengen, mee dofir hunn ech geduecht, datt d'Bezierker jo d'Gemengen nach deelweis da mat finanzéieren an da gi mir soen, vläicht kann den National esou vill Prozent iwwerhuelen oder esou, wann eng Gemeng. Just eng kuerz Fro, Déi gesamt Zomm, déi se elo geholl hues fir de Fräibauch ze deelen, dat ass dat, wat mer d'nächst Joer u Sue kréien. Do sinn awer nach net déi Suen dobäi, déi mer bis elo gespuert hunn. Dat heescht, wann Nout um Mann ass, dann kënnen mer jo aus de Récklagen,

opgeet. Dat ass jo da mat der Ënnerstützung, déi mer kréie vum Stat a mat de Gemengen, well et am Budget separat ass. Wéi finanzéiere mer deen dann? Ma aus deenen Deeler heivunner. Dat heescht, do muss mer da kucken, Bezierker kréie jo 40.000 Euro. Da muss mer kucke mat Bezierker, mat National,

e separate Budget stëmmen, deen exklusiv aus eise Récklagen ass. An da gëtt dann gesot, hei den Nationalstell, de Bezierker oder de Sektiounen oder wien och ëmmer, déi dës Enveloppe zur Verfügung an déi gëtt da sou a sou opgedeelt, zousätzlech zu deene Suen, déi der souwisou scho fir dat Joer kritt. Jo, dat heescht, et sinn an deem Moment sinn dann awer Récklagen do, mat deene mer dann kënnen den Accord, jo, okay, dat. Wéi héich sinn eis Récklagen dann

Frais naturage, dat war den fir d'Gebai propper ze halen, dat sinn 3.000 Euro am Joer, a d'Assurance, dat sinn ongeféier 780 Euro, mee ech hunn einfach mol 1.000 Euro drageschriwwen, well elo kënnt kritt jo einfach ewéi esou wéi d'Indextranche, kritt d'Assurance nach mat elo, dann hei an do an alles.
Sou,
dat wieren da 25.600 Euro just Fixkäschen, déi mer fir.

Esou schlëmm? Mir kënne säit 7 Joer 7.000 Euro pro Joer kënne se sammelen, awer dat gëtt iergendwéi ni eppes.
Dat heescht, mir bezuelen direkt vun eis aus.

Gutt, da komme mer nach bei en nächste grousse Punkt, zweetgréisste Punkt, dat sinn d'Frais personnellen. Dat ass enker 20 Stonnen CDI, dat kascht eis 13.845 Euro. Awer do ass dee ganze Indexdéngens nach net derbei, dat heescht, dat geet bëssen an d'Lut. Indemnités administration, dat sinn d'Indemnitéiten, déi mer ausbezuelen, dat sinn eng Kéier 85 fir Presi ant an Vize Sekretär an Tresorier sin 300, dat heescht dat sin 1.900 Euro, bëss also bësse manner wéi ass schonn nach 1.900 Euro, dat si 14.400 Euro. Dann d'Studentenjobs, déi wären op je Poste vun 1.000 Euro opgeschriwwen, wann iergendeeë Studenten bis op d'nächst Joer

Jo, dat sinn eis fréier Panelen. D'Material, jo, do hu mer, jo, Fourniture administrative hunn ech 1.500 Euro am Joer drageschriwwen. Dat sinn 120 Euro am Mount fir Klassere, Bicker, Pabeier, wat och ëmmer esou ufält, déi Standardsaachen.

Gutt, dat sinn 2000 Euro. An dann PR. Jo, do ass elo e Punkt, deen ech meng, dat si déi Saachen, déi ech am einfachste fannen, also gutt, déi Wäerter do.
Distribution en masse.

Mä dat géing schéi gesinn, datt mer bis un zwee mengen pro Joer eis reservéieren, déi mer souwisou dra stoen hätten, fir de Fall datt mer se bräichten. Hin huet een net gemengt, wéi zum Beispill déi Léng oder esou, déi maachen jo och zweemol am Joer. De Tut buart duerch d'ganzt Land mat iergend enger Zeitung, och wa keng Wale sinn, fir dass mer, hien hätt een oder zweemol dat drageschriwwen an de Budget, dass mer dat iwwert d'Joer kënnen maachen. Mee ech weess déi Montanten och net méi. Wéi gesot, insgesamt 15.000 Euro si mol festgeluecht. Wéi gesot, mee dat baséiert op näischt Konkretes.

Vun dann jo eben och fréi der Representatioun an iergend eppes ass an iergend ee vum Musée National irgendwou hin awer dat mer dat mer obligé hu fir dat deem awer wéinst kënnen ze bezuelen. An dann ee leschte Punkt, déi Wäert, dat war am Fong just fir dat et op null op null erausgeet.
Sou, elo komme mer e bisse no de Kategorien, ob mer do na Sue ewech bäi iergendwou aneschters hin transferéieren. Also un dem gréissten an offensichtlechste Poste kënne mer näischt méi änneren, dat ass dee, dat ass e Kongressbeschloss. Also 40.000 Euro fir Bezierker schéngen fir mech op den éischte Bléck zimmlech vill.

Do ka mer do un d'Kiepe goen, mir kënnen bei d'Studentenjobs kiepe goen an PR a Fundraising, do ka mer e bësse kucken. De Rescht, fir ee Moyen dofir ze kréien. Also bei Fundraising géif ech net vu Mëlle goen, well fir Geld ze kréien, muss de Geld investéieren.

Kann ee vläicht en nationalen do lafe loossen?
Eff, also Social Media, kleng Videoclippe produzéieren oder esou eppes? Wéi, dach, dach, bei de Gemengewalen, do gëtt et och e Slot op de Medien. Wierklech? Jo, fir all Gemeng oder nëmme fir d'Gemeng Lëtzebuerg? Nee, national, also national gesinn fir d'Gemengewalen.

Also ech mengen, ech hat mer. Ech géif mat engem Dix Joerhonnerten kommen. Also ech mengen, dat wat mer fir déi lescht zwou Wale gemaach hunn, war zimlech ordentlech, wann ee bedenkt, datt bei de Gemengewale elo, datt dat net déi aller, aller, allerwichtegst Wale sinn, menge ech, komme mer mat deem wat mer bis elo gemaach hunn, zimlech gutt aus.

Du wollts och nach eppes soen, wann et net lues komm. Nee, nee, du duerf drop stoen. Maja, mat där Halloween-Party a sou weider. Do, d'Wam a gesond Hammer, déi méichten do wierklech eppes richteg Konkretes ze maachen. Virun allem och, well alles sech dorëms dréint, wéini genau, op welchem Sender, wou iergendwelch

Jo, da muss de, jo, dat ass och dee Weekend, wou eis awer en ëmgestallt ginn ass.

Ech wollt nach derbäi soen, datt an deem ganze Budget kee Posten dran ass vun deene Leit, déi mer vläicht nach enker derbei kréien.

Sven, wëlls du heem goen schonn oder wéi? Nee, well dass, dann ass gutt, dann ass gutt, nee, dann soss hätt ech däin dee Punkt hei virgeholl. Jo, war dat esou? Wéi maa mer elo mat, mat, mam Halloween iergendwéi do eppes? Mä wéi gesot, haut ass et fir d'lescht wou ech froen, ne? D'nächst Kéier hunn ech et souwisou ofgerechent bei deem nächsten. Jo, jo, jo, jo. Also ech ka gär eng schéi Grafik fir Facebook maachen, ech ka gär e Facebook-Event erstellen. Mee ech wär dankbar, wa mer een hëllefe kinnt erauszefannen, op welchem Sender, um wéivill Auer, wéi eng Héichrechnungen ze gesi sinn an där Seen.

Eise Website.
Do hat ech deen zentraliséiert Thread gemaach. Do ass nach näischt erop komm, huelen ech un. Ech hunn awer ganz éierlech gesot net gekuckt. Also mäi Punkt ass op alle Fall mol do. Dat ass deen eenzegen dee mer bis elo opgefall ass, mee munches gesäis de och réischt wann s de no a no d'Saachen dramëss. Ech géif soen, dat ass eng vun deene Saachen, déi setzen ech d'nächst Kéier an den op den nächsten.

Jo, ech wor bei engem Chiffre vu 70 Euro.

Eng kleng Annonce op den op den Newsletter an da kucke mer datt mer e Samschdeg déi Saach och um Kongress schonn uschwätzen, datt mer do schonn eng éischte Kéier kënnen diskutéieren, e bësse brainstormen esou méi oder manner formell iwwert e Slogan dee mer huele fir d'Gemengewalen a wéi deen agesat ka ginn. Also net datt mer Leit sech getrëppelt fillen oder esou, mee datt mer dat do maachen. Dat wäert dann en Utrag vum Kongress sinn.

Ech hat och an déi schwaarz déi hues de. Genau, et sinn 4 an s'ass all Mooss dobäi vun vum M bis zum XXL. Ok,
wat gëtt da lo bestallt? Dat wat mir selwer bestellen oder kënnt do nach eng gewëssen Unzuel dobäi? Do kënnt wahrscheinlech nach eng Unzuel dobäi.

Okay, dann Camionnette, wéi gesot do hunn ech gesinn do ass nach gekuckt ginn, mee do hu mer näischt Konkretes nirgends fonnt oder wéi? Nee, okay, dat ass dann elo prêt-à-porter.

Dann hunn ech just nach zwee Punkte wou Der wahrscheinlech den de Sven bräicht. Dat eent dat ass, mir hate vu Chrëschtmaart geschwat, fir déi Gadgeten do eppes ze bestellen. Dat ass wéi gesot, ech hunn dat ass hien, ech hunn hien hei stoen. An dann hate mer iwwert déi RMG Réfugiés WG geschwat.

Nee, nee, well do, an da wëllen déi Leit vläicht och kachen, dee Moment ass dann och d'Kichen an do geet dann net mat enger Kachplack. Et muss een d'Hausel oder wat och ëmmer eng Kéier gesinn hunn, fir wat se bëtzen. Dat anert ass relativ aarbechtsintensiv. Si hunn zwee Haiser, si hunn een Agestallt, dee soss näischt mécht fir dat.

Domadder sinn ech eigentlech duerch. Wéi gesot, ausser elo, wat ech virdu scho gesot hunn, datt ech elo ëmmer och drop setze wann esou Evente sinn, ewéi virdrun do déi Saach mat Déngens. An och deen heite Punkt, dee leschten Topo, dee kënne mer vläicht ënnen hinner fix setzen, fir ech net ëmmer hin an hier ze kopéieren. An ech weess nach net genee wéi ech et maachen, mee et ass ganz gutt méiglech, datt ech och eng Aart Pad maachen, wou ech déi Saachen hei ëmmer drasetzen, wou een da ganz einfach drop verlinken kann am groussen Agendaspad. Mee ech weess nach net genee esou, wéi gesot, ech sinn nach ëmmer am Gaang ze experimentéieren, wéi eng Informatiounen een do drop setzt, wéi eng iwwerflësseg sinn an esou. An dofir, well een och am Pad kann ee keng Tableaue maachen an esou, oder op d'mannst net gutt maachen, an dofir, dat muss ech mer nach iwwerleeën.